Xiaomi Mi on bir. Hemmäňize salam! Täze ýylyňyza sowgat diýen ýalak edip, Xiaomi kompaniýasy özüniň täze flagmanynyň prezentasiýasyny geçirdi. Bu prezentasiýada Mi on birden daşary, MIUI on iki nokat bäş hem görkezildi. Geliň, bu dabaraň netijelerini jemläliň. MIUI barada aýtsak, esasy üýtgeşmeler kodda bolup geçdi we ol wizual tarapdan häzirki MIUI on iki den hiç hili tapawutlananok. Prezentasiýada bellenilen zatlar bu has-da kämilleşdirilen animasiýalar, ýüz ýigrimi den gowrak tebigatyň sesleri we has optimizirleşdirilen kod. Prezentasiýada esasy ünsi iOS operatsion ulgamyna hem berdiler we MIUI on iki nokat bäşi iOS bilen animasiýalarda we oboloçkanyň aýratynlyklarynda deňeşdirdiler. Meniň pikirimçe, häzirki wagtda MIUI iň owadan Android oboloçkalarynyň biridir. Öňki prezentasiýalardan tapawutlylykda, bu sapar Xiaomi kompaniýasy ýekeje smartfon görkezdi, bu hem Xiaomi Mi on bir. Bu bolsa brendiň taktykasynyň üýtgändigini we indi ähli üns ýekije smartfona beriljekdigini aňlatýarmyka? Kim bilýär, bu hytaýlylardan her tüýs zada garaşyp bolýar. Belki olar indikaý Xiaomi Mi on bir Pro we Mi on bir Pro Plus smartfonlaryny hem görkezmekleri mümkin. Xiaomi Mi on bir ilkinjileriň biri bolup, Snapdragon sekiz ýüz segsen sekiz prosessoryna eýe bolan smartfondyr. Bu bolsa onuň esasy aýratynlygy. Snapdragon sekiz ýüz segsen sekiz geçen ýylky Snapdragon sekiz ýüz altmyş bäşden ýigrimi bäş, otuz göterim güýçlüdir diýip, Qualcomm kompaniýasy hem özüniň prezentasiýasynda belläp geçipdi. Bu smartfon, Xiaomi kompaniýasynyň aýtmagyna görä, häzirki wagtda bazardaky iň gowy ekrana eýe bolandyr. Bu amalýat matrisa we ol HDR on plus tehnologiýasy bilen hem işläp bilýändir. Mundan başga-da, onuň maksimum ýagtylygy bir müň bäş ýüz nit, bu bolsa oňa açyk günüň aşagynda arkaýyn işlemäne mümkinçilik berýändir. Şeýle hem, ekranyň razreşeniýesi iki K we üstesine-de ol ýüz ýigrimi gerts ýygylykda hem işläp bilýändir. Bu bolsa Samsung kompaniýasynyň edip bilmedik zadydyr. Ýadyňyzda bolsa, Samsung-yň ähli flagmanlary ýüz ýigrimi gertsi diňe Full HD razreşeniýada ýakýandyrlar. Ekranyň ululygy alty nokat segsen bir dýuým. Hawa, lapata. Ýöne ekran smartfonyň öň tarabynyň togsan iki göterimini tutýar we barmak yzy goýuly skaner hem ekranyň aşagynda ýerleşdirilendir. Smartfonyň öň tarapy Gorilla Glass Victus aýnasy bilen goralan, arka taraby bolsa Gorilla Glass alty aýnasy bilen örtülendir. Ýaňy belleýşimiz ýaly, Xiaomi Mi on bir Snapdragon sekiz ýüz segsen sekiz prosessorda işleýändir. Bu prosessor bäş nanometr tehnologiýasy boýunça ýasalan we onuň maksimum ýygylygy iki nokat segsen dört gertsdir. Wideoprosessor hökmünde Adreno alty ýüz altmyş platformasy çykyş etýändir. Bu iki sany çip ýene-de iki, üç ýylyň dowamynda arkaýyn, gürrüňsiz işläp biljekdir. Xiaomi Mi on bir iň pes görnüşinde sekiz gigabaýt ram we ýüz ýigrimi sekiz gigabaýt hemişelik ýatly satylýandyr. Mundan başga-da bazarda smartfonyň sekiz iki ýüz elli altylyk we on iki iki ýüz elli alty gigabaýtlyk görnüşleri bardyr. Bul smartfonda RAM, LPDDR bäş tehnologiýasy boýunça, hemişelik ýat bolsa UFS üç nokat bir tehnologiýasy boýunça ýasalandyr. Bularyň ikisi hem diýseň çalt ýatlardyr. Gynansak-da bu smartfonda mikro SD kartlary üçin ýörite slot ýokdur. Ses barada aýtsak, Xiaomi kompaniýasy täze flagmanyna Harman Kardon brendi bilen birlikde işlenen stereo dinamikleri ýerleşdiripdir. Bu smartfonda gynansak-da üç ýarym millimetrlik audio jack çykyşy ýokdur. Indi iň gyzykysy, kameralar. Xiaomi Mi on bir smartfony üç sanyk modula eýe boldy. Olar, bir ýüz sekiz megapiksellik esasy modul, on üç megapiksellik ultra giň obýektiw, we bäş megapiksellik makro düşürmek üçin niýetlenen goşmaça obýektiwdir. Dogrymy aýtsam, näme üçin flagman smartfonda telefoto obýektiwiň ýoklugyna men düşünemok. Makroderek üç ýa-da bäş X golaý etme mümkinçiligi bolan bolsa has gowy bolardymyka diýip pikir etýän. Elbetde, esasy ýüz sekiz megapiksellik kamera Surat düşürip, ony golaladyp zoom effektini alyp bolar, ýöne bul iň optimal çözüw dälmikä diýip pikir etýän. Smartfon esasy kamerasyna sekiz K, otuz FPS-e çenli wideo düşürip bilýändir. Dört K režimde altmyş FPS-e çenli we Full HD režimde dört ýüz segsen FPS-e çenli wideo düşürmek mümkinçiligi bardyr. Selfi kamera ekranyň çep tarapynda ýerleşdirilendir we ol ýigrimi megapiksellikdir. Oňa maksimum Full HD otuz FPS-a çenli wideo düşürip bolýandyr. Bu zatlaryň ählisi dört müň alty ýüz mAh-lyk batareýadan iýmitlenýär we onuň kuwwatyny doldurmakda bize elli bäş wattlyk çalt zarýadka kömek etýändir. Prezentasiýada ýene-de üns çekilip bellenilen zatlaryň biri bul haptik wibrasiýa tehnologiýasydyr. Ol smartfondan peýdalanmagy edil biziň wideomyza laýk goýup kanalymyzy yzarlamak ýalak ýakymly etýändir. Netijede Xiaomi Mi on bir smartfony geçen ýylky flagman bolan Xiaomi Mi ondan kän bir innowasion çözgütler bilen tapawutlananok. Käbir insaýderleriň aýtmagyna görä bul smartfon ilkinjileriň biri bolup ekranyň aşagyndaky selfi kamer tehnologiýasyny almaly smartfondy ýöne görşümiz ýalak bul bolmady. Gyzykgyl wideolar sypdyrmazlyk üçin kanalymyzy yzarlamany ýatdan çykarmaň. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk hos sag boluň.